Wendy zanmu chu a harh hlawl mai a, chutah chuan mipa naupang lo thu hi a hmuh a, mipa naupang chu lo tap keuh keuh a, Wendy ka nia, tunge i nih? Engtin nge tun ang zan lai te i tah le? tiin a zawt a, mipa naupang chuan i ter pan ka nia, ka hlimthlai hian min kalsan a tum avangin ka tap a ni, a ti a, Wendy chuan, Tap su ka tanpui thei ang che. Thil har a ni lovang, a ti a. Petera hlim thla chu a pheikhawk hmawrah a suih bet a, Petera chu a lawm hle a ni. Petera chuan, Wendy chu min enkawltu la si, tingkar vel nen kan chenna hmun Neverland ramah ka rual i no thlawk haw ve ta che, kan nu i ni anga min enkawl dawn alawm, tiin a sawi ngawih ngawih a. Wendy chuan, Thlawh dan min zirtir thei ang em? tihna zawt a, Peter-a chuan tawngkama chhang lovin a bu hauh mai a. Wendy chuan, John a leh Michael-a kai tho ila kan za vaiin thlawh dan min zirtir ang a, Neverland lam pan chuan kan za vaiin kan kal dawn nia, a ti a. Reilo teah naupang te chu inchungah a thlawk kual a, thlawh dan an thian chiah hnu chuan tukverhah an thlawk chhuak sap sap a.

Kei hian hotupa ber an captain ka ni. Hetah hian Indian ho pawh an cheng ve a, tui finrit atanga tui zau tak lo inkhawh lutah chuan Mermaid ho an cheng ve bawk a, tui finritah hian lawngsuam hmang Pirate ho an cheng bawk a, chung Pirate ho chu Captain Hawk an a ho a ni tiin an awmdana hrilhfiah a. Wendy, John leh Michael chu mak ti takin Pairet an ti rual dial a, mahse mak an tihna chhan erawh a inang lo hle. Wendy chuan a hlau em em a, mahse Michael leh John te chuan hmuh an chak a, hmuh nghal chuk chu kan duh nghe nghe a ni. Petera chuan, Captain hawk hi khawvela Pairet sual ber a ni, tiin a hrilh fir leh a. Khawvela Perez sual ber ni mah se, Ole a hlau em em thung. Thawk a kut hi Olein a seh a, a kut chu tui a tih em avangin Ole chuan a um zui ta reng a, a taksa dang ei leh theih a inbeisei a ni. Thawk atan chuan vanei thlak takin Ole chuan sanah a dawlh a, Ole chu a lo hnaih chuan Ole pum chhung atang chuan tik tawk tiin a lo riah a, captain hawk chuan a lo hre lawk thei zel a ni tiin a hrilhfiah leh a. Wendy chuan aw lalpa tiin a che chhuak hlut a, Neverland chu a hlau ta hle mai a, an chen ve leh ve lo ah chuan rilru siam a har a ti hle a ni. Peter chuan Wendy, John, Michael te chu an chenah in thing lianpui hnuaiah mi ah a hruai a. Thingkung upa tawh tak karah kawngka inthupa chuan a luhpui a, mipa naupang ho ten Wendy an hmuh chuan Hawrei, kan nu ni rawh aw tiin an ngen a, Wendy chuan Hmeichhe naupang ve mai ka nih hi, tawn hriat engmah ka nei lova, in nu ni tlak ka ni lovang a ti a. Chutia a tih lai chuan mipa naupang bote chu lunghlur hmel takin an kun ngiaih mai a. Wendy chuan, Theih tawp ka chhuah ang e, a ti a, mipa naupang te pawh chu lawmin an au dar dar a ni. Chu mizan chuan mipa naupang te chu khumah a mu tir a, Cinderella thawnthu a hrilh a, naupang te chuan ngaihnawm an ti hle. Chu lai thing upa tawh tak hnuai ah chuan in mihring nun chu a hlim em em a, a zalen em em bawk a ni. Wendy chuan, mipa naupang te chu a en a enkawl a chhun lamah thian kar chu a fang vel thin a zan lamah chuan chaw ei turin an kal khawm thin a an infiam a ngaihnawm ti em em in Wendy thawng thu sawi an ngaithla thap thin a ni ni khat chu Peter leh naupang te chuan mer mite te chen a hmun tui fin rit atanga thian kar tuipui la inkhawh lut lai chu an va tlawh a vawi leh khatah Peter a chu a lo au chhuak phut a Peret ho an hnai e fimkhur rawh u a ti tuar a. Chu veleh mipa naupang te chu an tlan chhe ta a, Peter leh Wendy chu an biru nghal thung a. Pere te chuan India lal fanu Tiger Lily an man tih Peter a leh Wendy te chuan an hmu thei a. Pere te chuan tuipui kama lung chunga an kalsan a, Peter a chuan Tiger Lily dinhmun chu a ngaihtuah chiang a, tui phone sang a lo thleng hunin lung chunga mu chu a chim mai ang tih a hlauhthawn pui hle a. A chanchhuah ngei turin a hria a, Captain hawk a aw angin a au chhuk ta a, Chhuah ro u a han ti a, Peret ho chu mak ti takin, Captain helai a lo hruai tur hian thu min pe si a an ti a, Petera chuan thinrim aw takin, Kal tir ro u a ti leh a, a aw ah chuan hawk a aw a a ang tak tak hle a ni. Peret te chuan a thu chu an awi lo ngam ta lova, lawng. Lawngpu te awp hawi takin, Aye, aye, an ti a, Teigar Lili chu an chhuah ta a. Teigar Lili chuan India chenna lam pan turin tuiah a hleuh nghal a ni. Peter leh Wendy te kal liam hnu chuan Captain Hawk chu a lo lang ve leh a. Thil awm dan chu an han chhut vang vang a, Peter-a'n a hote a bum tih an hre chhuak ve mai a, an thinrim kher mai. Chumi zan chuan Wendy chuan naupang pathum, a nu leh a pa te, chhuahsan. a Neverland pana thlawk chhuak te chanchin a sawi zel dan in naupang pathum te chu an nu te an ngai em em, an ni pawh in Neverland chu num an ti em em mahse an nu leh pa te leh an in lam an theh nghilh thei lo a ni, mipa naupang ho te chuan-- Naupang pathum te chu an in lam an pan ta em tih an zawt a, Rundi chuan aw haw e, a nu leh pa te hnena an thlawk haw a, an za vai in an hlim em em a ni a ti a. Chu tawn thu avang chuan Windy leh John leh Michael te chuan an in lam an ngai ta em em a, chumi tukah chuan, An in lam pan a thlawhawng nghal chuk chuk an duh rum rum a, Wendy chu mipa naupang bo te hnenah chuan, Kan rual a, in lo haw phawt chuan kan nu leh pa te fa atan an la ngei ngei ang che u, tiin a rual a haw ve turin a sawm a, mipa naupang te chuan, Haw re, tiin hlim takin an zuang a, Wendy chuan Petera leh Tinker vel chu an rual a haw ve an duh leh duh loh a zawt a. Mahse Petera chuan, Puitling ten tih tur an hrilh na hmun a chen chu an duh loh a ni. Mahse a thian ten a a thian ten haw vek dawn avangin an lu ngai hle a. Mahse a hlim takin a thian te chu a thian te chuan inthleng se a duhsak a ni. Tin Karvel chuan anmahni hruaihaw tur leh veng turin a ngensak a. Chu mi. Tuk zing atang chuan tingkar vel leh naupang te chuan thing hnah hnuaiah in nuam tak chu an chhuahsan a, mahse in bul lawkah chuan Captain Hook a leh a hote an lo biru reng hi a lo ni a, naupang ho zawng zawng chu an man ta vek a, hruiin an phur hlawm a, an lawng peret lawng panin an kalpui ta vek mai a ni. Vaneih thlak takin peret ho hriat loin tingkar vel chu Hruia an hlinna atang chuan a put ruh a, hmanhmawh takin a haw a. Petera hnenah chuan thil awm dan chu a hrilh ta vek a. Petera chuan thinrim takin, Tun tum chu kei emaw hawka emaw in kan tur ngei dawn a nih hi, a ti bal bal a. Wendy leh mipa naupang dang awmna peret lawng. Pan chuan an thlawk dun leh ta a ni. Peiret lawkah chuan captain Hook chuan naupangte chu a lo vo khur khur a, Tunge Peiret nih duh? a ti a. Mipa naupangte chuan an duh loh ziah lantir nan an lu an thing a. Hook chuan thinrim takin, Chuti a nih chuan lawng bangah khan thing doh ula, chuta tang chuan tui finriatah zuang thla rawh se, a ti ta a. Mipa naupang te chuan hlau lo ni awm tak leh huai sen taka lan an tum a mahse tuifi'n riat thuk taka zuan thlak chu an hlau hle a ni chutih lai tak chuan khawi emaw atang hian awle kawt chhung atanga sana ri tik tawk tih hi a lo ri a chu ri a hriat chuan captain hook chuan a hlau hmel hle a. Mahse, chu TikTok ri chu veteran Ole Pumasana ri nin awm taka a lo zirh a ni a, lawng chhuatah chuan a lo tum a, Hook tun tum chu ka ni hmachhawn ngei a ngai ta a ti a, Captain Hook chuan zuang chungin ngu hnam a phawi a, Peter lam chu panin a vei ta nghal a, ngu hnam veiah kher kher chuan Peter a chuan. a lo khan lo hle mai captain hook a ngun ham vei phak loh ah a per zeuh zeuh hman a a ngun ham chu rang em em in a phawi ve a lawng sir ah chuan an ngun ham chu a phe dun ta zawk zawk mai a captain hook chuan a sat hmasa ta a. Peter a chuan rang takin captain Hook chu a vit leh a, Hook chu Tupuia a tla ta a, Tupuia pawh chuan aw leh chuan alo nghak reng a ni. Hei hi khawvela captain sual ber tawpna chu a ni ta. Peter a chuan Hook chu a tho tawh dawn lo tih a chiang em em a, Peret lawng chu ka sen in Tinker Bell nen chuan Wendy leh mipa naupangte thlahin London-ah an thlawk ve ta a ni. Wendy leh Wendy nu leh pa ten an fate an han hmuh chuan an hlim em em a, Pu Darling-a te nupa chuan Wendy leh John, Michael-a te chu a kawh chuk chuk a, mipa naupang bo nu leh pa nei tawh lo te pawh an fa a tan lak an rem tih a, Petera leh Tin Gabriel pawh. chu an hnena chiang ve turin an sawm nasa hle a mahse Peter ah chuan kei chu puitling nih a ngaihlohna hmun mipa naupang ka nih reng theihna tur Neverland ah cheng ka duh zawk e a ti thung a ni eng pawh ni se Peter kan ngai khawp ang che nang pawhin min lo hre ve reng dawn nia dam takin le tiin Pu Darling te nupa Wendy leh naupang te chuan ui tak chungin an thlah ta a Peter pan leh Tinkerbell pawh nih inthlah nan-- Ban an vei a, Never lem lam panin an thlawk liam ta a ni.